Okweuru Jokristo ma nyaminu Sylvain Tedwina. Ago ne Nyasaye erokamano momedo odiechieng' machielo mondo kendo wawinj wachne. Timore mana kuom ng'wonone gi herane mogundho moherowa godo. Wachne mondo oyud thuolo e iwa kendo mondo okonywa mondo olok chunywa wang'e bedo Jokristo kendo waher Nyasaye. Ero u kamano. Walamo. Ruoth Nyasaye, aduoko ni erokamano miyowa kinde machielo mondo wachak warom kendo wapuonjre wachni. To mana kaka imiya thuolo ni Nyasaye, miya wach monego apim kod jogi. Nyasachwa, giwinj mana gino moa kuomi to ok moa kuoma a Nyasaye. To yaw chunywa Nyasachwa mondo wayangre. kendo wamak wachni mwayudo wati godo mondo okonywa e wuodhwa me piny ka nyingi biro yudo duong' nyasaye rohoni maler mondo otelnwa e yore duto an an mana gir tich in ibedna nyasacha tabed ng'ati erokamano nying yesu kristo ma jawarwa amina wadwa wuoyo kuom ah, kaka wanyalo chimo masiche kata tho ma obironwa kaka Yesu nochimo tho gi masiche mane obirone. Wan to dwachime nade? Wan mana dhano. Yesu to ne en Nyasaye 100% God, 100% dhano kobiro e piny ka. adwa mana wacho ni kapod wan e piny ni eri ngima mar piny ni waduto wakale chandruok kata wabed joma chalo nadi nyaka wane tho chandruok wanyalo bedo mar ringruok kata mar paro kata mar chuny lit kata mag weche mag ngima ma wadakie ni eri kata mag weche mag spiritual life mwadwarogo piny mabiro to e kindwa bende gi joma wahero wanyalo nene chandruok koro weche ma kamagi miyo wadak e piny kaka wan kod luoro kendo seche moko kwaparo ni wabiro tho to wa- wayudo ka waluor ahinya ka waparo ni masira mabiro nyime cha biro biro yudowa wayudo ka wan kod luoro to gima ber ni yie mar jokristo miyo jokristo bedo kod geno wabedo wabedo gi ngima bang' tho wabedo gi geno e ngima mabiro bang' tho koro kata wakale masira wan gi yie kuom yesu ni yesu kristo onge gima nyalo tame en owuon nosekale ma mobiro motho nikech wan koro kwayie kuom yesu kristo to wan kod mor ni kristo nikodwa seche duto Yesu kobiro obiro e pinyni eri mar chandruok, piny mopong' gi lit, piny mopong' gi kuyo ga njawo. Yesu obedo janeno e masiche mwakale e piny ka. To ok janeno kende, en owuon nosande moneno masira nyaka tho. Yesu okale rem mang'eny. Yesu ogure msalaba. to seche migure e msalaba ichwade tiyanye ichuoye gi tong' yesu ni e genowa seche mwakale masira kata wakale tho yesu e genowa nikech noloyo tho en nochier moa e tho ok osiko e bur omiyo wan kod sunga ni yesu kristo en ruodhwa kendo en osiepwa maber kuom jogo moyie kuome yesu ber koro nikech adiera machalo kamani wanyalo chimo chandruok gi masiche mabironwa kata obed masira mar tho ka wan kod geno ni yesu kristo ni kodwa kata ka watho en kodwa to pod wabiro bedo kode e ngima manyien mabiro mosedhi mondo olosnwago kar dak koro waduto wang'eyo kaka tho odonje piny kata kaka richo odonje piny Ja- tho bironwa kata richo donje piny ka jawuond cha ma jasik nyasaye owuondo hawa ni mondo chamie olemo ma nyasaye nosekwerogi ni kik gibil tiende ni yani hawa nodhi ochayo wach nyasaye nyasaye okone kik ocham to gombo mondo obed marom kod nyasaye nikech jasigu satan osewuonde omiyo nokawo olemoni eri mochamo bende ok nochamo kende to nomiyo chwore miluongo ni adam mondo bende obilie olemoni okone ni osiepna kawi olemoni bende ibil olemoni mit bende ok wabi tho Hmm? ibiro ibiro neno nyasaye noriambo ne ok wabi tho adam bende nikech en gi ohero ohero chiege okawo olemo ochamo gima nyasaye nokwere adam dine tamre kamoro mone ma dobedo gi chandruok chwo dobedo maber to dichwo obedo dhi owuondi moyie mocham Chakruok ariyo kar apar gabiriyo nyisowa kaka jasigu Satan noyawo yo mar chandruok biro e piny ka. Rem odonjonwa e piny nikech chandruok mane Satan okelo kobedo bedo jawuond. Nyasaye nolosonwa kar dak maber ahinya e puodho mar Eden. Gini nodhi mowang'o i Nyasaye ma Nyasaye nonyiso Satan ni chakre sani aketo sigu e kind kothi gi koth dhako. En noto wiyi to in to nika funy tiende. Gini ne timore to ne weche matimore gi siemo ndalo ma Yesu wuod Mi- Maria biro biro mondo obi olo jachienni e msalaba chutho ma nyaka chieng' ok nwachak wane thone ero. Yesu kobiro noting'o msalaba moloyo tho. obiro mondo oreswa. Koro Yesu obiro mondo otho nikech en kende ema ne en gi remo ma Nyasaye ne nyalo weyonwago richowa nikech Yesu ne ok osetimo richo moro yoyote. Dhano noseketho ma otimo richo. Koro rese ne dwaro remo maler mitimogo misango mondo eka Nyasaye owenwa richowa kendo wadog ire. dhano notimo richo yesu ler onge mbala onge ketho mane oyud kata e dhoge en ema nonyalo chulo gowi ni en kende onge nengo moro mane inyalo chulgo gowi wan gi gowi matek mar tho koro yesu kodhi e msalaba onge ng'ama nochune He offered himself. Ochiwore, ochiwo ngimane nikech hera mathoth ma en go kodwa gi ng'wono mogundho ma Yesu nigo kodwa. Omiyo tho Yesu ne ok en tho ma ni ne ng'ato chune. Thone odo- oduogo od- od- omiyo waduogo ir Nyasaye. To timo maeri nikech owuon nochiwo ngimane. Yesu biro ma- mondo odhi othonwa mana kaka ne ja Isaya nosekoro. Janabi Isaya okoro wachni kendo wachni ondike e kitabu mar Isaya piero abich gadek. Adwa ni mondo wasom. Wadhi ure kitabu mar Isaya, Isaya piero ariyo piero abich kod adek kwachako e wang'e e matindo ang'wen. Wabiro dhi nyaka apar. To eka tuochene ema noting'o, tuochewa ema noting'o, kendo chandruokwa ema ne ture. Wan to ne waparo ni masira mane oyudono ne en kum mane Nyasaye omiye nikech richo richone owuon. To kara ne ochu- ochuowe mana nikech kethowa. Ee, ne osande nikech richowa. San mane oyudo ema nokelonwa kue. kendo wachango nikech chwat mane ochwadego. Waduto ne waselal mana ka rombe, ka ng'ato ka ng'ato ochiko mana yore owuon. To en ema ne en Ruoth Nyasaye oketo kuome richowa duto. Nosande kendo noyie mondo ochwade, to ne ok owacho gimoro, to noling' thi, mana ka rombo mitero kar yeng'o. kata ka rombo manie, ma, manie nyim joma ng'ado yiere. Kane osemake mondo ong'adne bura, nokawe mi otere e tho. To onge ng'ato, onge ng'ama ne openjo gimoro gimomiyo inege. Adier, ne ogole oko e piny joma ngima nikech richo mag jowa. Ne en gi jamoko ka otho, kendo ne okunyne bur kama iikoe joricho, to onge tim mahundu ma nosetimo, kata miriambo ma nosewuok e dhoge. To kata kamano, ne en dwaro mar Ruoth Nyasaye ni mondo ogoye mi kete e chandruok, ka obiro chiwo ngimane mondo opwodhgo richo mag jomamoko, to en none ka nyithinde dak aming'a. kendo gik ma Ruoth Nyasaye nochano nodhi maber nikech en. Bang' chandruok duto enone ler kendo enone malong'o ni osetimo gima kare. Somowa ogik kanyo Ruoth mondo ogwedh wachne. Yesu obiro kaka janabi Isaya osekoro kama wasesomono. To otieno chieng' ma nindhogo Yesu nodhi e puodho miluongo ni Gethsemane molemo kobedo ni wuon mare thuolo owacho ni baba kiyie gola masira mar kikombe ni to piyo piyo Yesu chako paro gima ye- maber ma wuon mare nosesingone ni bang' madho kikombe ni nowacho ni Yesu biro bedo gi duong' e polo nyaka e piny bende. Duong' duto mag piny nyaka polo biro bedo mare. Koro Yesu nochako owacho ni wuon mare ok dwacha to dwachi ema mondo otimre. Luka piero ariyo gariyo loso kuom piero ariyo loso kuom kuom wachni kisomo kare piero ang'wen kod ariyo. Yesu ok nochulo kuor ni joma nogure. En gima notimo nokwayo mana ng'uono. Owacho ni wuonwa, we anegi nikech gikia gima gitimo. Emomiyo wach msalaba ni jowadwa, wach msalaba ni okelonwa resruok. Wabe koro wanyalo kwayo ng'uono e msalaba ka. Ka wayie kuom Yesu, wanyalo yudo konyruok nikech Yesu osebiro mondo otho. Yesu otho e yo malit. Ok wanyal ting'o gima Yesu msalaba mane Yesu oting'o. To wacho ni en ranyisi mondo waluwe. Nikech Yesu noting'o richo wa- mag jopinyni duto. Oting'o richo mag piny te, nyaka ka- richo mag lowo ma- maneno osekuong'. Yesu nodhi moting'o e msalaba. En ng'at achiel. wan to singorenwa ni ka wayie kuome to enobed kodwa nyaka giko. Mathayo piero ariyo gaboro kare piero ariyo wachonwa kamano. Yesu to wuon mare noweye sama noting'o richowa duto mag pinyni te. Nyasaye noweye. Koro en masira ma noneno lit ma wan ok wanyal neno. Wan sama wadhi e tho, Yesu ni kodwa. Okonyowa ting'o msalabano. oritowa one- wanene kendo oyudowa oromonwa wabedo kode e ngima ma nyaka chieng' kama osedhi mondo olosnwa kar dak koro ere kaka wanyalo chimo tho kata wanyalo chimo masira maeri e thor wach ma wadwa wacho achiel wanyalo s- chimo tho ka waparo singruok ma nyasaye osingorenwa godo Ka Yesu wachonwa, abiro bedo kodu nyaka giko. Kata unie rem, kata unie tuo, kata unie masira, kata piny odagiu, kata unie tho, ok anaweu. Wiya bende ok nowil kodu. Abiro bedo kodu nyaka giko. Mar ariyo, wanyalo chimo masira kata tho gi teko mar Roho Maler. Yesu kawuok dhi e polo bang' kosechier, owacho ne jopuonjrene, Adhi, weyauru mondo adhiyo, to kadhi, adhi oronu jakony, ma en Roho Maler mar Nyasaye Wuonwa. Obiro fulonu weche duto mag, mag ngimana. Obiro nyisou gima en an. To un bende nyisuru jomoko, nikech asebedo kodu. Nyisuru wechegi eki mung'eyo kuoma, nikech asebedo kodu nyaka nyocha chak tich. koro teko mar roho maler miyo wan kod teko mar chomo masira kata tho kobironwa wanyalo mana timo ma nikech teko mar yesu teko mar roho maler ma yesu nodhi ogolo mobiro mondo obi e piny ka obed kodwa mondo okonywa emomiyo onego wabed ka wasiko kuom ruoth yesu nikech roho mar nyasaye dwaro mana ni wasik kuom yesu eka roho bende sik e iwa Mar adek, wanyalo loyo kendo chiemo wechegi ka walamo. Kod lamo ema wanyalo loyo godo masiche kata chiemo go masira gi chandruok mobironwa. Yesu sayonwa kuom wuoro. Emomiyo wan bende wanyalo dhi e nyim wuonwa kwakwayo kendo kwagoyo erokamano. nikech yesu osingonwa ni gimoro amora mwakwaye e nying yesu kristo obiro miyowa gimoro amora mwakwaye wuon mare ma en nyasachwa e nyinge to obiro miyowa koro yesu oyienwa ni saa saa wanyalo dhi e nyim nyasaye mondo wakwa Wa- waringoga kuom nyasaye seche ma wan gi chandruok kata seche ma wanie lit mwaneno masira To jowadwa, onego wadwar wach Nyasaye, nying Nyasaye kamoro amora ma Nyasaye nitie, mondo kata seche mok wane masira kata waonge rem, to wagone erokamano, wadhi nyime mondo wabed ka wang'iyo kod dwonde koloso kodwa to wang'eyo ni ma to dwond Nyasaye. Koro kata ka wan e chandruok koloso kodwa to wawinjo dwonde cha. Lamo. Kapo ni lamo ni dwa dok chien, kwa Nyasaye. Walamuru Nyasaye. Nyasaye wanyalo lamo samoro amora kata e chunywa kama wawuothe, kata wanindo, kata wa- wachiemo. Nyasaye winjo gimoro amora. Owinjo kata kuoth manie chunywa. Walam uru Nyasaye. Mar ang'wen, ka waluwo kaka Yesu nochiemo tho, mwakawo msalaba mondo waluwe. Owache Mariko aboro kar piero adek gang'wen ni joge ni o- kowacho ni, ni, ni yorni diny yoni bedo jakristo en yo madiny piny ok bi herowa yesu ne ok gihero omiyo wabed uru ka waikore ka wang'eyo ni jopinyni biro pingo gima watimo kendo gibiro mon kodwa kaka ne gimon gi yesu kendo ne gipinge to pile jakristo nyaka ti jakristo nyaka wuothi Jakristo nyaka gen kuom Nyasaye. Jokristo wabed uru kod geno kuom Nyasaye. Kuom Yesu kende ma wane kod konyruok jowadwa. Wamak Yesu ni matek. Wating' msalapwa. Owacho ni ka ok waweyo mana gik moko duto mwaluwo bang'e, ni to ok wanyal yudo ngima mochwere. Nyaka waluwe wawe mus- gik moko duto wating' msalape mondo wawuoth kode. Mar au- abich, owacho ni nyaka wagen wagen kuom yesu mondo wayud lokruok waa e richowa johana achiel ma kare achiel matindo chiko owuoyo kuom wach mar weyo richoni ni ka wafulo richowa ka wawacho ni nyasaye kendo wafulo richowa adiera nyasaye en jadiera kendo obiro weyonwa richowa obiro weyonwa richowa koro waluw uru nyasachwa walokre wa ae richowa waluw nyasaye seche mwalwar wadog waringi e tie msalaba nyasaye biro weyonwa koro mae wechegi emomiyo oluongwa wechegi emomiyo oluongwa weche matek gi nikech yesu notho ni wan oweyonwa richowa kwaluwe kendo kwayie kuome oweyonwa richowa en ne ok otimo richo onge wuond mane oyud kuome yesu nokale matek to noweyo duto ni jang'ad bura makare oting'o richowa e dende otere msalaba mondo wan watho ni richo to wabed mangima kendo wabed kare e nyim nyasaye nikech en ero uru kamano

Kel kwe kenjo. Aweyou gi kwe ma pinyni ok nyal miyowa. Kwe ma Yesu noweyonwa e- kodhi owacho ni aweyonu kwe ma pinyni ok nyal weyonu. Koro wadhiuru gi kweno. Nyasaye ogwedhwa kamoro amora ma wantie e nying Wuoro gi Wuowi kod Roho Maler. Amina.